Hello, me mo Akwaaba ba walking in the light so. Me din de Brother Junior Opon Dobert. Me na ne me ne wo sua pornography is sinful. Yɛ sua wie, me nim sɛ ɔde atu ho fo. Wo de, wa send yɛ ma anwia so. Subscribe channel no sɛ wo nsubscribe yɛ abɔ bɛɛ icon no so ne bɔ first one sɛnea deɛ mɛyɛ biara bɛnya why. Ɛna afei nso bɛhyɛ comments na wahyɛ ama anuanom a nso bɛtie Nyankopɔn asɛm no bi. Na adesua menim sɛ bi a onua bi abisaw nkramofoɔ ne wɔn a wɔn te hɔ sɛ wɔn wɔn fla wɔn common sense baaka sɛ Christians Christian the word Christian anaa Christians no ɛfiri he na ɛde abɛtoɛ so mpo ɛwɔ Bible mu a ɛyɛ nipa kuo binom ankasa na ɛde too Yɛn nti Christians no etwa sɛ yeyi firi yɛ so. Ɛna mese me nua adɛn? Ɔngye ntom. Na deɛ ɔntumi nyi ara no no ɔse yoo adeɛ biara ni bible mu ne deɛ ndeɛ ɛneɛ onua deɛ ɔpa akyire nyinaa ne sɛ ɔyɛ believer ɔnyɛ Christian. Yoo woyɛ believer a mate and you are believer in what? Enti a wɔma yɛ din no Christians ɛyɛ wɔn a wɔyɛ agya anaa Yesu Kristo anaa wɔn di n'anammɔn akyi. James ma yɛte aseɛ sɛ ɛtwa sɛ yɛma yɛatitiw ɛyɛ te sɛ Yesu Kristo. Saafoɔ no ɛna yɛfrɛ wɔn Christians. Nti ɛtirɛ da so no yɛ why are we called Christians? Deɛ nti a yɛfrɛ yɛn ho Akristofoɔ nti, ɔno na yɛbɛhwɛ. Na baabi a yɛbɛgyina ahyɛ aseɛ no, yɛkɔgyina wɔ Isaiah chapter 62 verse 2. Meka akyerɛ sɛ ɛyɛ nkɔmhyɛ a ne Nyankopɔn aka atoɔ dada sɛ ɛtwa sɛ yɛn yɛnya din foforɔ, din soronko da yɛ so. Wɔannka congregation no o, na mmom wɔn a wɔagye ɔno Nyame no adi no. Sɛ meka sɛ congregation a, then the congregation no ne church, so the church must have a name, the church must contain a name. Na mmom yɛn a yɛwɔ mu no, one by one, yɛnam hɔ a yɛtwa sɛ deɛn din na yɛde frɛ yɛ. ne ho nkɔmhyɛ da hɔ dada, na yɛbɛhwɛ ne akɔhwɛ ne ho fulfillment a ɛbaeɛ. Isaiah chapter 62 verse 2 ɛse, And the Gentiles, into bracket, the nations, shall see thy righteousness, and all kings thy glory, and thou shalt be called by a new name. That new name no, Bible no yɛ ɔde a san aseɛ. Hwɛ the mouth of the Lord shall name. Onua, ɔse saa din foforɔ na wɔde bɛfrɛ saa nkurɔfo kɔn a wɔdi ɔno Nyankopɔn no akyi no. Saa amanmanfoɔ na wɔbɛgye ɔno Nyankopɔn no diiɛ no, ɛtwa sɛ saa amanman no yɛfrɛ wɔn din foforɔ. Na din no, ɛyɛ ɔno Awurade na ɛbɛfrɛ wɔn.

Huh mo nhyɛ da nte aseɛ yie no mo try sɛ mo bɛ persecute name no sɛ yɛn na yɛde ato yɛn ho so onua dabi yɛn ankasa yɛn fa hwee nyɛɛ dɛ ɛnto yɛn ho so enti sɛ wo nim adeɛ a ɛn try sɛ wobɛka hwee yɛn hwɛ saa asɛm wei ankasa biom wɔ 65 vs 15, 65 vs 15, ɔse, Isaiah 65 vs 15, And ye shall leave your name for a curse unto my chosen, for the Lord God shall slay thee, and call his servants by new or by other name. Wasena ka biom, Isaiah na ne nkurɔfoɔ no N'akoa no, yɛn a yɛyɛ servant ma ɔno Awurade no, ɔbɛto yɛn din. Ɛtwa sɛ yɛwɔ din, na deɛ nti a wɔmpɛ sɛ yɛbɛnya din a wɔka kyerɛ yɛn sɛ yɛn yɛakɔfa din bi na yɛde ayɛ dɛ ato yɛn ho so. Onua daabi, ɛyɛ ɔno Onyankopɔn no na ayɛ dɛ ahyɛ sɛ ɛtwa sɛ yɛnya din to

with the church and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. Onua is Antioch in Israel. Dabi. Ɛni hɔ. Enti deɛ nti a wɔmpɛ sɛ wɔbɛgye nkɔmhyɛ no atum. So ɛ nti a nkɔmhyɛ no ka na wɔ 62 Verse two no sɛ, The Gentiles, Antioch was a Gentiles. The members no a na wɔn wɔ Antioch Church of Christ mu anaa asafo no mu no, na wɔn yɛ Gentiles, amanmanfoɔ. Antioch no yɛ amanman a ɛni ɛyɛ man a ɛni Israel. Enti ɔkaa sɛ Gentiles to black that nations no, wɔn bɛfrɛ wɔn akristofoɔ a. Ɛyɛ new name a ɔno Awurade de ama wɔn a wɔntii yɛ. Fulfillment no na ɛbaa Acts chapter eleven verse twenty six. Saa Antioch no, hɔ na yɛfrɛɛ wɔn Akristofoɔ. Ɛfiri sɛ deɛ wɔn a wɔn se wɔagye Nyankopɔn Yesu Kristo adi no, deɛ wɔn yɛ no na ɛsɛ Yesu Kristo. Ɛna wɔn to wɔn din foforɔ. Na Isaiah sixty two verse two no se, ɛyɛ ɔno Awurade no ɛna ahyɛ. Ɔno Awurade no na aka sɛ yɛmfrɛ yɛ din foforɔ na din no ɛyɛ ɔno ɛfiri no ɔno awurade hɔ ɔse and the name shall be called from god enti ɛnyɛ wo w'asɛm anaa w'agimanti abɛba no ɛna woatwa ɔse and the mouth of the lord shall name enti aha ɔka wɔ se and taught much people and the disciples were called hefoɔ Binom se bi pagan hefo wɔanbɔ nkufo ko nanso ɔse wɔfrɛ wɔn. So ebe Nyankopɔn nkɔmhyɛ no kyerɛ sɛ ɔno na ɛbɛfrɛ wɔn nti ɔbetumi de afa nnipa a na wɔwɔ hɔ a wɔhu wɔn no so? Enti wɔafrɛ wɔn Akristofoɔ, Christians, wɔ Bible mu. onua na obi si na neatness ɔsɛ na christian neatness ɔno deɛ yɛ nipa borɔfo scholars ɔmo baayɛ a ɔmo nfa bible no nhwɛ deɛ ɔmo nti sɛ nka yɛka no yɛde religion ɛsɔ so a ɔsɛ religion papa ɛne religion a ɔmo di ɔno nyankopɔn apɛde so ɛyɛ adɔyɛ nti sɛ ɛba ne sɛ yɛfa ne yɛde religion na bɛsɔ som no so a ɛyɛ christian religion ɛnyɛ christianity wei scholars bi na ɛbaeɛ wɔn de adesua bɔ wiase na wɔn de saa niti na islamfoɔ wɔn ti bɛyɛ deɛ wɔ bɛ kora nim wobi sɛ sɛ meke na ɛsɔ so no wɔyɛ ohun hmm, ma wɔn ne nyinaa sɛ scholars wɔn bɛyɛ no ɛna ɛde sɔ so traditional and it's for tradition tradition kyɛ sɛ man na atim no mu som anaa ahyɛdeɛ anaa deɛ man ne yɛ no ɛna ɛyɛ tradition there's country no a wɔwɔ mu nti Ghana yɛ tradition seesei code dress code ne ade ade no culture no tradition ɛna scholars bɛyɛ traditionalist ɛno list ɛbiara nyɛ de ɛka ho so ɔni ti abɛsɔ so afa mɛhyɛ yɛde ɛsi Christian religion anaa Christians yɛyɛ Kristofoɔ nti saa argument ne deɛ ɔtim ne menkɔ because me me me wobisa sɛ meɛdeɛ nyame ka meyɛ christian menka meyɛ christianity ɛyɛ deɛ mborɔfo enti yɛhwɛ wei na da foforɔ ɛbɛ ɛbɛtoa so a quotations bebree na ɛwɔ hɔ a ɛprove sɛ ɔflɛ yɛn a yɛagye adi no akristofoɔ na yɛabɛhwɛ baako abɛ ne ho nkɔmhyɛ baako da foforɔ nhyia a